Mähriban ildeşler! Biz şu gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti, Welmyrat Amanowyň döredijiligine bagyşlaýas. Türkmenistanyň halk artisti Welmyrat Amanowy men ilkinji gaýybana tanaýardym, ol türkmen teleýaýlymlarynda dürli-dürli oýunlarda çykyş edýärdi. Ir döwür Kerim Gurbanow Nepesowyň Ata we ogul poemasyndan bir teleoýun goýuldy. Ana şonda Wellegiň keşbini ýerine ýetirýärdi. Türkmenistana belli aktýorlar bilen bile çykyş edýärdi. Şonda bir halkyň içinde-de Wellek diýip at alypdy şo döwür Welmyrat aga. Salam Esen jograp. Näme-ow? O traktoryň alaňy depesine çykaryp özüňem bärdip eýip dursuň. Eýgilik bol-a. Salam. Hum. Görýän welin seňkem ugruna däl öýdýän. Meň ilkinji tanyşlygym Gülmyrat Amançy bilen Çaga kak teleýaýlymda telespektakl gidýärdi, Ata we ogul telespektakly. Şonda boldy ilkinji tanyşlygymyz. Gara gyz, how gara gyz. Aý Mejnunyň bärde öllüle bärik ýöre gyz. Döwlet diýen ol. Seýkin basyp gelýä kassiryň gyzy. Gatnawuş ýoldur, hol ýatyr yzy.

Bir müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylyň ýigrimi ikinji fewralynda Aşgabat şäherinde dünýä inýär. Gulmyrat Amanow geçen asyryň ýetmişinji ýyllarynda Daşkendiň Ostrowskiý adyndaky teatr çeperçilik institutyny tamamlandan soň, şol wagtky Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda işe başlaýar. Çagalyk döwründe howlusynda özi gürrüň berýärdi-de, Biziň paçfonymyz bardy, goňşy aýallaram öýümize çaý içmäne gelýär diýerdi. Şo sahnada agaç çybyk ýa bir zatlar alyp şo paçfondaky aýdýan aýdymlary özçe bir janlandyryp aýdym aýdýardym diýýär. Goňşy aýallaram şu gülýän eken ýa daşymdan meňem edýän hereketime seredip, şonda ejesi dutary gowy görýärmikä diýip, ýörite sazçylyk mekdepleri beripdir, ýöne asyl aňyrsyna seredeňde çagalykdan sungata bolan söýgüsi bar eken, teatra bolan söýgüsi. Şonda şeý diýip gürrüň berýärdi, Ejem günde mekdebe gidemde on köpük berýärdi, sowalgalyk diýýär. Men şoly şaýlary ýygnap-ýygnap Gündiz Mollanepes teatrynda spektakllar bolýardy diýýär. Şo onda mekdepden çykyp, ýygnan şaýlarymy petek alyp, spektakl görmäne gelýärdim diýýär. Soň indi men instituta giremde Gelmyrat mollum sahna dilinden bize sapak berdi. Şonda Welmyrat aga bilen hasam ysnyşyp, ýogsa men şo talyp döwürlerimizem teatra gelip, oýunlara gatnaşýardyk, tanyşdyk. Bu dürli-dürli oýunlarda çykyş edýärdi. Daşary ýurt eserlerinde-de, öz türkmen awtorlarynyň eserlerinde-de gaty kän dürli-dürli keşpleri ýerine ýetirdi. Soň işe geldik. Togsan dokuzynjy ýylda Mollanepes teatryna. Işe gelenimizde Nejep oglan spektakly goýulýardy sahnada. Gülmyrada mançam patyşaň keşbini janlandyrýardy. Bizem köpçülik sahnalarynda kenizleriň keşbinde. Daşyndan seredeňde göräýmäne agras, degişmäni halamaýan bir tutuk adam ýaly görünse-de, sahna çykaňda düýbünden başga adam görýärdiň. Sahnada düýbünden başga adam. Aktýor haçanda çykyş edende garşysyndaky ýoldaşy örän wajyp bolup durýar. Welmyrat Amanç aktýor üçin iň gowy ýoldaş. Seň gözüňe seredeňde näme diýjek bolýanyňy bilýän aktýor. Welmyrat agaň Bir gowy tarapy, biz şo wagt talypdyk-da, ol şo talyp döwrümizem şu sahnada şu bize maslahatlaryny bererdi. Halypa hökmünde salamlaşýardyk, soňam indi bize sahna dilinden sapak bermäge geläýdi. Şonda hasam içgin tanyşdyk Welmyrat aga bilen. Indi Welmyrat agaň bize öwreden zatlary, ondan alan biziň sapaklamyz, tälimçi mollumyz-da, şu sahna diliniň öz türkmençe geplemegi, türkmeniň öz äheňini, ýaňky dil, dodak, dem alyş maşklaryny şeýle bir ökdelik bilen öwredýärdi. Şo bize gaty uly Goldaw beripdä. Sebäbi sahnada mysal üçin gülmeli ýer bolsa sen çyndan gülmelidä. Şoňam bir tilsimlerini nädip gülmeli, nädip dem almaly, nädip dodaklar, diller işlemeli. Şo zatlar barada gaty kän biz bilen işledi, bizi taplady. Şol haçanda diýerdi sahnada işläňde. Dil, dodak işlände pyşyrdap gürläňde-de, tomaşaçy zalynyň aňry başyna-da ýetýändir diýip, şolar ýaly bir inçe tilsimlerini öwret. Gülmyrat Amanow ine şu Mollynepes adyndaky akademiki drama teatrynda birnäçe ýyl ýolbaşçam bolup işledi. Gülmyrat agaň köptaraplylygy bardy. Hakyky bir türkmen ýaşulusyna mahsus häsiýetleri bardy. Ýumşaklyk. Elmydam şu ýaşlara maslahat berer ýörerdi. Biz özümizem oglan bolup gördük, siz ýalykak diýip, şonam gülüp düşündirerdi. Kän bir adamyň üstüne gygyryp, käýäp, eýle boluň, beýle boluň diýip, sesini gataltmaýardy. Şony ýylgyrypjyk, şeýle bir mylaýymlyk bilen bir düşündirerdi-de, Şoň Welmyrat agaň öz häsiýetinde bardy şol. Onuň sahna çykanda-da haýsy keşp oýny aýtsyn, şoň bir zat bar-da, aktýora iň gerek zatlaryň biri mähirlilik bardy şol adamda. Haýsy keşpde oýny aýtsyn, birhili özüne çekijilik bardy. Özem şu gürlände. Pylan sözüne düşünmedim diýdirmeýärdi. Bize-de şony öwredýärdi. Şu diňe söz däl, harpyňyza çenli eşidilmeli, tomaşaçy eşitmän galmaly däl diýip, şo sahna diline gaty üns bererdi-dä özi. Men Gülmyrat Amança teatra gelip, işleşemizden soň bir gün Men size mugallym diýsem bolýarmy diýdim. Güldi. Diýiber diýdi. Bir ýylylyk duýýan sahnada, kaka hökmünde diýdim. Hakykatdan hem şeýledi. Käbir aktýorlar bar. Sen şoň bilen sahnada çykyş et, etme, tapawudy ýok. Hökmany suratda şo spektakla gelip, daşyndan synlap-synlap, yzyndan hem öz belliklerini aýdýardylar. Şolar ýaly ussat aktýordy. Gulmyrat aga bilen bir gepiň derrew alyşyp gidiberýär. Birhili birek-birege derrew düşünişiberýäň. Şol ýaňky bir mähir bilen garşy alýardy-da, sen uly bol, kiçi bol. Işden boş wagtam şu gelip biziň aramyzda şu öz başyndan geçirenlerini, teatryň taryhyny, şu öňki Ir döwürde goýlan oýunlar hakynda, kimleň oýnanlygy, şu zatlar bize öwredýärdi. Sebäbi diýä, siz öňki halypalary bilmeseňiz, şolaň eden işlerini bilmeseňiz, sizden sungat işgäri bolmaz. Köküňi bilmeli. Teatryň düýbüni tutanlar kimler? Näme oýunlar goýlupdyr, kimler oýnapdyr, haýsy oýny kim goýupdyr, şu zatlary öwrenseňiz, siziň özüňiz dünýägaraýşyňyza, teatra bolan söýgiňizem artar, näçe çuňlukdan alyp gaýtsaňyz, kökden alyp gaýtsaňyz, taryhymyzy bilseňiz, şonda gowy aktýor bolarsyňyz diýip, dogrudanam, şeýle gaty köp zatlar öwretdi. Hem mollum hökmünde, hem artist hökmünde şeýle bir bize gaty kän kömekler etdi. Bize hasam şu teatry söýüp işlemäge, ol şo özüniň diňe bir artist däl-de, mugallymçylygam etdi däl. Şol mugallymçylygynam ulanyp bilýärdi. Şol ýaşlary sungata bolan höwesini artdyrýardy. Gyzykly gürrüňleri bilen hasam bizi imrindirýärdi. Ýanyndan turasyň gelenakdy.

Daş ýarýanam bolsa, ilki bilen adamkärçiligiňi sakla. Özüňe gowy häsiýetleri jemlejek bol diýip bize maslahat bererdi. Soň artist bolarsyňyz, ilki gowy adam boluň, adam bolup ýetişmeli diýip, şolar ýaly maslahatlar berýärdi. Birnäçe eserlerde men gören oýunlam gaty kän-dä. Käbir aktýor bir ugurlyrak bolýar-da, ol şolaň hötdesinden gelip bilýärd-de, haýsy keşp bolaýyn, ýa bir daşary ýurt adamynyň keşbini döretmelem bolsa, ýa bir türkmen ýaşulysymy, ýa şu döwrüň bir ýaşulysymy, şony bir hili sepini bildirmän, şoň özem tapawutlylykda, beýleki keşbine meňzemeýän ýerine ýetirip bilýärdi. Bize-de elmydam şony maslahat bererdi. Dynç günem bolsa, teatrda aýlanar ýörerdi. Daşyna serederdi, içine serederdi. Şoň ýaly bir sungata, öz işine, teatra bir berlen adamdy-da. Sen diýdi, indi ýetişdiň diýdi maňa. Senem indi mollumçylyk ediber diýdi. Aý, mollum entek maňa irdäm-aý diýdim. Entek men bir. Tejribäm ýok diýdim. Ýok diýdi, sen meň ýanyma gel diýdi. Ýaşlary okudaly diýdi, seňem eýýäm tejribäň bar. Men saňa öwrederin. Mollumçylygam öwrederin diýip, şu mollumçylyga-da ýol görkezen Welmyrat Amanow bar. Mugallym gülküli keşpleriň ussady. Men mugallymda bir zady gowy görýän. Ýerine ýetirýän keşpleriniň reňkleri kändi. Bizde şeý diýilýärdi, sapak öwredilende-de, ýokary okuw jaýynda, Her bir keşbi janlandyrýan aktýoryň reňk goşma ussatlygy bolmaly diýýärdi. Mugallym şoň keşplerinde bir-birinden tapawut edýänliginiň ýekeje mysaly olam reňkleri ulanmagynyň başarýanlygyna şoň ussadydy. Nejep oglan spektakldaky Patyşaň keşbi bilen gysgaldylan duşuşykdaky Söwdagäriň keşbi düýbünden başga. Şolaň hersine özüniň dürli-dürli reňklerini goşmagy başarýardy, şony ussatlyk bilen başarýardy. Bizde-de bolýar käwagtlar keşbiňde Bir sydyr gyn bolýa. Baş akademiki drama teatrynda biz kän bir sahnada çykyş etdik. Halal hazyna, Myhmanhanada, Ýusup-Züleýha, Ýar garagözleriň Bennuwany men. Şolaryň hersinde-de öwreden zatlary gaty kän. Eger-de biz şoň şägirdi hökmünde Ýa bolmasa birnäçe okuwçylary bar şu wagt Türkmenistanyň halk artistleri, Türkmenistanyň at gazanan artistleri. Biz şu wagt şu derejä ýeten bolsak, şu hormata, şu sylaga ýetip, tomaşaçylaryň söýgüsini gazanan bolsak, Şuň aňyrsynda ussat halypalaryň uly orny bar. Şolaryň biri Ogulmyrat Amanç. Ogulmyrat aga bilen ilkinji sahna çykamda, o wagt olar men diýen wagtydy. Bizem ýaňy işe gelen, entek tejribämiz ýok. Berdi Kermebaýewiň powesti boýunça Guseýin Muhtarowyň Japbaklar diýen eseri sahnalaşdyryldy. Ol oýun şeýle bir şowly boldy. Şonda Biz-ä şo dört sany dört dogan Japbaklar Welmyrat aga-da Kelekbaý oýnady şonda. Annamyrat Myradow kazyň keşbinde garaz, waka näme, ýaňky Japbaklaň ugur tapyjylygy, watansöýüjiligi, halallygy ündeýär-dä şo eserde. Şo işlän döwrümiz, biz entek tejribe ýok, köp zat öwrendik. Türkmenistanyň halk artisti Fahri Aliýewa Doýdukbaý oýnaýardy. Şu ýaňky aýdan halypalar bar. Şolaň bir özüni alyp barşy sahnada, boluşlary. Şu Welmyrat agaň özi tüweleme daýaw adamda. Agyr göwre ýaly bolan, emma şeýle çalasyn hereketler edýärdi-de, biz haýran galýardyk. Özem şo adam bir ýaşy bir çene baran welin, Ýöne şo göwräni şeýle bir ýeňillik bilen öz göwresine bir erk edýärdi-de, biz haýran galyp seredýärdik şoňa. Halypaň bilen bir sahnada oýnamak gaty kyn. Häzir sen şu oýun barada bir pikir edýäň. Ondan soňam meň şu oýnaşyma göwni ýetermikä? Ýa ýetmezmikä diýip alada edýäň. Ýöne şonam Gulmyrat aga hiç wagt bir zat aýdanda medeniýetli edip aýdýardy, ýetmeziňem, gowyňam bir düşnükli edip, seň bir göwnüňe degmez ýaly bir mylaýymlyk bilen aýdardy-da, Sen ýaňy şeýle hereket etdiň we şo saňa gelişenok. Ýa sen sözi şeýdip aýtdyň, o söz beýdip aýdylanok, basymly. Ýalňyş berdiň, diýip, soň şu taýýarlyk döwrüne çykyp, gapdala çykamyzda şeýdip düşündirýärdi. Olam şeýdip düşündirýärdi welin, gaty uly kömek bolýardy-da bize. Şony bar-a, bir gazaplanyp ýa gahary gelip gygyryp aýtsa, mümkin, tersiräk täsir etmegem mümkin bize. Ýöne şony bir Ata ýaly seň ataň hökmünde bir hili maslahat berip aýdyp bilýädi. Ýaman şeýle bir medeniýetli edip aýdyp bilýädi. Onnoň senem şony mollumyň edýän talapyny ýerine ýetirjek bolup eliňde baryny edýäň-dä. Şu japbaklar oýnunda grim edilýär-dä, sakal, murt. Ýelim bilen ýelmenýän sakal bar. Onam howlugypdyr-da, gyýyşyk dakyp çykypdyr. Taýýarlyk döwründe. Onuň sakaly gyşygrak-da, onuň şo kazy bilen jedel edýän ýeri bar. Indi ol Japbaklaň arkasyny alýar-da kazy. Onuň ikisi gidişýärler jedelleşip. Onnoň şeý diýýär, Kelek baý, goýsana-aý gürrüňi diýýär. Seňki ýalan how diýýär. Sen ýalan sözläp, ýalan sözläp hana sakalyňam gyşaryp gidipdir diýip-de. Aý, şuňa bir. Gülüp başladyk. A dogrudanam seretdik we sakaly şeýdip dur-da. Soň gal taýýarlyk döwründe bolýar-da oň gal wakalar. Özem güldi Welmyrat agaň hezil edip, Sakalyňy bir düzet diýip. Şu iş wagty bir degişseň, gülüşseň halamaýardy ol. Işlärinde gaty çynlakaý işleýärdi. Gülüşdik-dä biz welin, ýaş oglandyr-da biz näme. Welin, şuny gaty gördi ýaman. Sahnaň gyrasyna çyk, Ky, soň onnoň arakesme boldugan hemmämizi çagyryp käýedi bize. Siz diýdi, sahnada işlenende başga zat bilen işiňiz bolmasyn, sähel zada gülkiňiz tutup durjak bolsa, ýa çynlakaý ýapyşmasaňyz, teatr sungatyny döredip bilmersiňiz. Başowato arakesmede gülüşiberiň, işleýän wagtyňyz oňa zat etmäň diýip bir gatam görjek boldy. Ýöne şonda-da şony bir gaharlaýanlygyny, gahary gelýänligini, Bildirmän şonam bir sadalyk bilen bir medeniýetli aýdyp bize düşündirtdä. Meň Mollanepes teatra gelmegimiň sebäpkärleriniň biriniň Welmyrat Amançdygyny bilip galdym. Olam tötälleýin boldy. Sahnada taýýarlyk gidip durdy. Özüniň grim otagy bardy. Köplenç ýagdaýda Grim otagynda söhbetdeş bolýardyk. Dertleşýärdik, ýa bir öwredýärdi, bellik edýärdi. Şonda tötälleýin bildim. Ýokary okuw jaýlarynda spektakl tabşyrylýar. Şonda teatryň ýolbaşçylary, teatryň režissýorlary, halypa aktýorlary gelýärdiler talyplary tomaşa etmäge. Içinden gerek bolan. Ýaş gelejekki aktýorlary saýlap alýardylar. Suraý Çary ikimizi Mollanepes teatrynda işimizi, ykbalymyzy dowam etmeklige öz goşandyny goşan adam. Türkmen teatryna gaty uly goşant goşan aktýorlaryň biri, türkmen teleýaýlymlarynda gaty kän keşpleri döreden Welmyrat Amanow. Biz oglankak şoňa gaty şoň oýunlaryna. Syn ederdik, görerdik. Şolardan indi meň diýjek bolýanym, bizem hökman sungata, teatra, kino sungatyna gelmek üçin bir zat itergi bermeli-dä. Indi şo halypalary görüp, bizde-de sungata bolan höwes dörän bolmaly. Ýöne ýerden çykmaýar-da, Alyp men ýa bir artist boljak, ýa sazanda, aýdymçy boljak diýilmeýär. Bir zat

Mugallym bilen sahnada işleşmek diýseň lezzetli. Ýörite bildirmän tomaşaçylar zalynda taýýarlyk döwrüne tomaşa edýän eken. Biz soň-soňlar bilip galdyk. Soň öz grim otagyna çagyryp, şoňa bellik edýärdi. Näme diýmekçi bolýaň? Näme üçin edil şo wagt sahnada näme maksat bilen geldiň? Sen öz maksadyňy bilýäňmi? diýýärdi. Gaty kän kömekler edipdi. Iň gowy görýän spektakllarynyň birem Wampilowyň Myhmanhanada atly spektaklyna Semýon Nikolaýewiç baş gahrymanyň keşbini jallandyrypdy. iň söýýän keşpleriniň biridi. Taýýarlyk döwründe duýdansyz ýagdaýda şeýle bir režissýoryň bizden talap edýän zadyndan daşgaryn bir gowy zatlar bolup geçýärdi, pursatlar. Režissýor Aman Gurbandurdyýewdi, Türkmenistanyň halk artisti. Şoň birnäçe sahnalarymyzda Gülmyrat Amançyň tapan tilsimlerini şo spektaklda goýup Ýapdy. Men şuny goýmak isleýän, şuny dowam edeli. Aktýor şolar ýalyk bolmaly. Öz zehinini ulanmagy başarmaly sahnada. Gülmyrat Amanç şony artykmajy bilen başarýan adamdy. Gülküli sahnalarynyň ussady diýsem. ýalňyşmaryn. Ir döwür Türkmennama diýip bir oýun sahnalaşdyryldy. Şonda Welmyrat Amanow halypam bir hanyň keşbini ýerine ýetirýärdi. Olam şo bir maslahatda bir janygýan bir Hanlaň arasynda bir mesele ýüze çykýada şonda bir çözmeli meselede arada bir jedel bolýada şonda hakyky bir türkmen hany ýaňky aýdyşym ýaly görýäňmi ol degişme sahnalardada şoň ýaly ökdedi ýöne hanlaň keşbinem ýerine ýetiriberýätda şo özi aktýoryň örüsiniň giňligi şol aktýoryň örüsi giň bolmaly Islendik haýsy keşp ynanylsa, şony ökdelik bilen başaryp bilýän bolmaly. Welmyrat mollumda şo häsiýet bardy. Şu ýadymdan çykanak-da, şu bir Welmyrat aga men durmuşda şeýle ýumşak adam bolansoň oňňaly gaharlanyp bilýändirem öýtmedim. Şu bir sahnada bir gaharlandy welin menem bile çykyş edip duryn a sahnada. Oýun gidip dur welin şu bir janygyp bir aýdýada sözlerini welin şu gözlerdagam ýanyp barýa. Şu dodaklary titräp çyny bilen gaharlandyda. Ana şu Türkmennamada şonda bir üýtgeşik keşp döretdi. Bir hanyň keşbini. Şol aktýoryň köptaraplylygyndan habary berýärdi. Halal hazyna spektakly bolýardy, gülküli. Nobatguly Rejebowyň eseri esasynda sahnalaşdyrylan. Režissýory Eziz Işangulyýewdi. Halal zähmet bilen putrotdan öz gazanjyny gazanyp baýan baý, ýöne çagalary şony şeýle husyt, goňşularam husyt görýärler-de, şoň keşbini janlandyryp, maşgalasyny, aýalynyňam keşbini Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Ahmedowa ýerine ýetiripdi. Ikisiniň taýýarlyk döwründe söýgi sahnalary bardy. Özleri ullakan, ýaşuly adamlar, ýöne sahnada şeýle bir şu söýgi sahnalaryny ýerine ýetirýärdi. Biz gapdaldan seredenimizde, daşyndan seredip hem gülkimiz tutýardy, gülkünçdi. Ikisiniň birek-birek bilen sahnasynda aýdýan sözlerine, bir-birine seredişleri şeýle bir ussatlyk bilen ýerine ýetirýär, gülüp tomaşa edýärdik. Wanpilowyň myhmanhanada diýip, Bir eseri bar. Şonda Galoşin dip bir myhmanhanaň başlygynyň keşbini ýerine ýetirýärde. Öňem halypalar Aman Gurbandurdyýew Türkmenistanyň halk artisti oýnady. Indi göräýmäge şol Aman Gurbandurdy indi hasam olardanam uly halypalaň biri-dä. Muny deňeşdirip görýäň-dä. Şolaň ikisinde meňzeşlik ýok. Göräýmäge şu Aman aga öýkünäýjek ýaly, şoň eden zatlaryny edäýjek ýaly. Köpülenç artistler biriniň oýnanyny yzyndan oýnaýar, ony şoňa meňzeýär-dä. Meňzemeli däl-le. Türkmenistanyň halk artisti Aman Gurbandurdyýew. bir mekir ýaşulyny oýnaýardy. Welmyrat aga ony birhili sada adamyň keşbini ýerine ýetirdi. Indi görýäňmi, mekir adam bilen sada adam başga-da. Oň hereketi hem başga, gürleşi hem başga, eşik-geýişi hem başgarak. Keşp üýtgeýär. Aktýor şoňalam bolmaly. Ana şonda-da meni bir Welmyrat Amanow halypam bir haýran galdyrdy meni şo keşp bilenem. Birem Syrly sandyk spektakly bardy. Şu spektaklda Halal kazyň keşbini ýerine ýetiripdi. Tomaşaçylar şol Halal kazyň keşbini biram Hopnyşanyň keşbindäki aktýorlar görmek üçin gelýärdiler. Tomaşaçylaryň hakydasynda galan keşpler şolar. Belli bir aktýor göz öňüne tutulyp, dramaturg şony göz öňünde tutup ýazýar. bir gahrymany şol aktýoryň janlandyrmagyny isleýär. Režissýoram şol aktýory görüp, şony sahnalaşdyrmagy isleýär. Welmyrat Amançyň şolar ýaly spektakllary gaty kän bolan ömründe. Şu sahnamyzda Gala spektakly goýuldy. Şonda mollumyň özi ýöne daşynda oturyp seredýärdi. Mollumyň özi gatnaşanokdy şoňa. Onuň köpülenjem şu öz okuwçylarynyň aladasyny ederdi. Şo döwür näme, Omaram bizem ýaş-da. Sen diýdi, şu günler diýdi, özüňe seredeňok öýdýän diýdi. Sen ýaş oglan-a entek gahrymanlaň keşbini ýerine ýetirmeli. Duýýan sahnada öňki bolşuň däl seň diýdi. Her söz aýdyşyňa, hereketiňe grim otagy bardy, şotag çagyrardy işden soň. Şu taýyny şeýleräk etseň, bärini beýleräk etseň. Ata oglunyň aladasyny edişi ýaly okuwçylarynyňam aladasyny edip bilýän.

Arkadagly Gahryman Serdarymyz bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýär. Hasam ýaşlaň aladalaryny edýärler. Şu biz üçin edýän aladalary üçin Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il bähbitli, ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde elmydam rowaçlyklar ýaran bolsun! Sahna ussatlaryny. ýaşadýanlyklary üçin, şolara goýýan uly hormaty üçin, şu döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmeniň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, hormatly Prezidentimize uly sag bolsun aýdýan. Goýjalar sag, ömürleri uzak bolsun!